Merci, Här President. Mir Pirate freeën eis, dass dat wichtegt Thema vun der Digitalisatioun haut diskutéiert gëtt, well wuel bal jiddereen a sengem Liewen ass vum Digitale betraff. Dat mierkt een och den Owend un de Messagen, déi ronderëm gaange sinn, wéi bemol Facebook, WhatsApp oder Instagram net méi geet an d'Leit sech opreegen, dass dat digitaalt Liewen awer e bëssen agefall ass, nenne mer et emol esou, an engem Owend, well déi sozial Medien net méi esou gi wéi een dat gewinnt ass. Während eis, dat ass e gudden Zoufall gewiescht, wie weess wat d'Amerikaner esou gemeet hunn. Et ass essentiel net naiv un d'Digitalisatioun erunzegoen. Villes wat mir bis elo héieren hunn, kléngt am éischte Moment zwar ganz wonnerbar, ass wann ee sech e bësse mat der Matière auskennt awer vill méi komplex wéi et schéngt. Jo, mir hunn haut d'Chance, mat Hëllef vun neien Technologië villes ze erreechen, wat virdrun ni méiglech gewiescht wär. Mee mir hunn dofir och eng enorm Unzuel un neien Erausfuerderungen, déi sech eis stellen. Modern Technik wierft nei ethesch a sozial Froen op, an och den Aspekt vun Ëmwelt a Klimaschutz däerf net vergiess ginn. Wann iwwer d'modernsten Technologien a Supercomputere geschwat gëtt, déi zwar vill u Kapazitéit leeschte kënnen, mee dofir awer och eng enorm Consommatioun vun Energie kommen. Wär den Internet e Land, wär et de sechstgréisste Stroumverbraucher um Planéit. Datenzentren, zum Beispill déi vu Google, verbrauche laut New York Times zesummen esou vill wéi eng Stad vun 200.000 Awunner. Wann d'Regierung vun der Digitaliséierung schwätzt, vun Innovatioun, vu Fuerschung an Entwécklung a vu kënschlecher Intelligenz, dann huet een d'Gefill, alles wär méiglech, e bësse wéi e Märcheland. Verschiddenes aktuell nach ongenotzte Potenzialer sollen duerch nei, leeschtungsstaark Technologien, déi natierlech vollstänneg ënnert mënschlecher Kontroll stoe wäerten, endlech ëmfaassend ausgenotzt ginn. Esou einfach ass dat awer alles leider net. Am digitale Beräich besteet de Risiko, fir Beweegungs an Notzungsprofiller unzeleeën, soumat de Bierger geziilt ze erfaassen, wat sécherlech och schonn sou munch grouss IT-Firme maachen. Deem Risiko gëllt et virzebeugen, fir de Bierger net plakeg virun de Multie stoen ze loossen. Och an eigentlech grad Déi nei Technologië si feelerufälleg. Dat soll kee Grond sinn, se iwwerhaapt net méi wëllen anzesetzen. Jiddereen heibanne weess wuel, datt grad mir Piraten eng grouss Affinitéit vis-à-vis zu der Technologie hunn. Mee dat heescht, datt ee sech iwwer d'Auswierkunge vun hirem Asaz bewosst muss sinn. E Beispill, Aktuell ass et Programméierer vu sougenannten neuronale Netzwierker bezweisweis nom Opschloss vun hirer Aarbecht oft net méi méiglech am Detail nozevollzéien, wéi d'Maschinnen zum Schluss op d'Resultater vun hire Berechnunge kënnt, well d'Berechnungsofleef sech iwwert déi ursprénglech Programméierung eraus entwéckelt hunn. Dat bedeit, datt mir eis engersäits d'Fro stelle mussen, A wéi fern mir d'Resultater schafe wëllen, déi net vu Mënsche géigegepréift kënne ginn an doriwwer eraus awer och iwwerleeë mussen, wat dat fir Responsabilitéite vis-à-vis vun eisen Inventiounen bedeit. Grad wann een d'Digitalisatioun am Beräich vun der Medezintechnik an am Verkéier geet, musse mir des Froen an. Consideratiounen zéien a fir de Fall vun engem Feeler oder engem Ausfall virsuergen. Den digitale Verkéier géing eis méi Sécherheet am Stroosseverkéier erméiglechen, e kann CO2 aspueren an de Verkéier leeft méi flësseg duerch eng intelligent digital Stauëmfuerung. E gutt Beispill ass awer, Well digital kënnt d'Technik vill méi schnell virun, wéi eis Stroossen fit gemeet gi fir dësen digitale Wiessel. D'Regierung verpasst den Uschloss bei den autonome Fueren. Och d'real Welt aktuell z'erhalen, gehéiert zum Digitalen an dozou gehéieren och eis Stroossen an eis Schëlder. Op där anerer Säit muss een awer och ganz kloer op den Dateschutz an deenen Autoe kucken. Et ass esou, datt leider eis Regierung hei zu Lëtzebuerg keng Hand drop huet, op déi Autoen, déi verkaf ginn, wou déi Date vum autonome Fueren hikommen. Do gëllt et ganz kloer eng EU-Regelung ze treffen, fir virzebeugen, datt déi Daten net mëssbraucht ginn. Och am Beräich vun der administrativer Digitaliséierung ass et wichteg, dass mir eis net eleng op eng Technologie verloossen, fir am Fall vun enger Pann net ze vill vulnerabel ze sinn, an dass eise Staat net vun engem Operateur ofhängeg gëtt, a fir den Dateschutz ze garantéieren. Allgemeng ass et wichteg, sech am Kontext vun neien Technologien net vun dësen ofhängeg ze maachen. Dofir fuerdere mir Pirate säit längem am ëffentlechen Dingscht méi Open-Source Betribssystemer a Programmer ze ënnerstëtzen. Also déi Programmer wou ee genau kann nokucken wat an hirer Programmatioun steet, fir esou Sécherheet ze erhéijen. Esou Open-Source Programmer fir méi eegestänneg entscheeden ze kënnen wéi eng Funktioune gewënscht oder eben onerwënscht sinn fir esou manner ofhängeg vu groussen Software-Multis ze maachen. Dofir deposéiere mir Iech eng Motioun, fir de Staat op Open Source ëmzestellen. Dëst mat 50 Prozent bis 2021. Fir e puer Beispiller ze ginn, déi och positiv verlaf sinn, sou ass Südafrika, déi hir Krankekeesesystem op Open Source ëmgestallt hunn, Südkorea, Sigang huet de Ministerium fir Sécherheet an Inneres Taiwan, eng ganz Administratioun. Neiseeland huet all hir Schoulen op Open Source ëmgestallt. Wien huet e System entwéckelt, dee Vinux heescht, fir hir Administratiounen. An Däitschland ass et d'Agentur für d'Arbeit, déi domat schafft. An a Frankräich d'Gendarmerie, déi als positiven Nieweneffekt zum Dateschutz och nach 70 Prozent vun de Käschte konnte senken, wat d'IT ubelaangt. Am Kontext vun der Digitalisatioun vun den Administratiounen hoffe mir, dass d'Regierung do wierklech déifgräifend Verännerunge virhuele wäert. Et kann net sinn, dass ee muss iwwer kommerziell App Stores goe fir eng App vum Staat ze benotzen. Wann ee vun Digitaliséierung schwätzt, dann geet et net nëmmen drëm, déi al Pobeierdokumenter elo och als pdf unzebidden. Wat mir brauchen, sinn intelligent Servicer, déi op alle Plattforme funktionéieren an net just mat kommerzielle Produkter wéi Adobe Acrobat. Wou d'Regierung schonn digital ënnerwee ass, ass de Staatstrojaner. Ee Programm, wou ee kann op de Computer geluede ginn, och vun onschëllege Leit, fir se auszespionéieren. Wéi a menge parlamentaresche Froe loosse mir do och net locker, bis e Regierung endlech mat den Informatiounen erauskënnt, wéi esou Staatstrojaner agesat ginn. Well déi Firmen, wou um Staat esou Programmer verkafe, kënnen dat och un méi béis Leit maachen. wou vill Schued uriichten an da mat engem Programm, wou vill Staaten an der Entwécklung matfinanzéiert hunn. Schonn aktiv Datebanke mussen opgeraumt ginn an eventuell nei organiséiert ginn, éi mir eis un nei Projete setzen, fir nach méi Daten ze sammelen. A wat d'Transparenz vun den ëffentleche Säiten aus gespäicherten Daten ugeet, musse mer, wéi spéitstens elo nach der ganzer Affär vun de geheimen oder net geheime Casiere däitlech ginn ass, nach ganz vill Aufgabe gemaach ginn. Do hoffe mir, datt dës Regierung an de kommende Wochen a Méint éierlech a kloer Stellung bezitt a sech dofir eraus ganz allgemeng méi konkret fir en transparente Staat asetze wäert. D'Digitalisatioun ass net nëmmen eng Méiglechkeet fir d'staatlech Aarbecht méi effizient ze gestalten, mee och eng nei Méiglechkeet fir d'Bierger méi séier a méi einfach iwwert hir Donnéeën an d'Traitement vun dësen ze informéieren. Allgemeng soll d'Digitaliséierung vun der Regierung net nëmmen als Chance fir de Staat an d'Ekonomie gesi ginn, mee och als Chance fir Grondrechter vun den eenzelne Bierger, d'Recht op fräi Meenungsäusserung, A souguer d'Versammlungsrecht bezweisweis stinn hautzudaags och an enkem Zesummenhang mat der digitaler Welt. Digital Räim an der Anonymitéit am Netz musse geschützt ginn. Fir de Bierger hiert Recht op fräi Meenungsäusserung awer och hiert Recht um kulturelle Liewen deelzehuelen a selwer kreativ ze ginn, ze garantéieren. Ëmmer méi Formen. Vu zivilgesellschaftleche Protest ginn iwwer de Medium vum Internet organiséiert oder spillen sech komplett am digitale Raum of, wéi zum Beispill am Fall vun Online-Demoen, déi et op alle Fall als Form vu legitimen zivilgesellschaftleche Protest unzëerkenne gëllt an déi, wann et sech ëm DDoS-Attacken aus Protestgrënn handelt, net dierfe kriminaliséiert ginn. Et ass och net ze verstoen, dass e ganzt Land weiderhin ënner Generalverdacht gestallt gëtt an nach ëmmer eng Vorratsdatespeischerung zu Lëtzebuerg automatesch all Bierger ausspionéiert. Lëtzebuerg sollt och op europäeschem Niveau sech dofir staark man, dass de Recht op digital Participatioun an der Charta vun den europäesche Grondrechter festgehale gëtt. Free Wifi, De fräien a gläichen a gratis Zougang zum Internet muss garantéiert sinn, well eng Viraussetzung fir eng ëmfaassend Biergerparticipatioun ass. Dofir sollt d'Digitaliséierung och als Chance gesi ginn, fir d'Zivilgesellschaft ze begleeden an och um nationale Plang besser an de politesche Prozess anzebannen. Dofir reeche mir Iech haut eng Motioun an, fir Free Wifi am ganze Land. No engem ähnleche Konzept wéi d'Kommissioun Juncker dat agefouert huet mat Wifi for EU, wou se d'Gemengen aktiv ënnerstëtzt hu fir datt en déi de Wifi kënnen ubidden, esou kéinte mär eis virstellen, datt dat zu Lëtzebuerg Wifi for LU wär an de Staat géing d'Gemenge begleede fir de gratis Internetzougang, wat fir eis e Grondrecht misst sinn, unzebidden. Et ass elo wichteg bei der Digitaliséierung net nëmmen u villverspriechend nei an héichmodern technesch Innovatiounen ze denken, mee och dodru wéi déi Technologien, déi mir elo villäicht schonn hunn, gewënnbréngend fir d'Populatioun agesat ka ginn. Do vermësse mir aktuell kloer Piste wéi d'Regierung d'Digitalisatioun an Zukunft notze wëll fir de Bierger d'Politik méi no ze bréngen. D'Recht op politesch Participatioun kéint am digitalen Zäitalter vill méi villfälteg ausgeluecht gi wéi dat aktuell de Fall ass. Héich Investitiounen, performante Fiberen a leeschtungsstaark Computere sinn eng Viraussetzung fir e gelongen Digitalisatiounsprozess, mee dat eleng geet net duer. De richtegen Asaz vun dësen Outien, deen all Bierger erlabe soll vun der Technologie ze profitéieren, se effektiv ze notzen, ouni datt Natur an Ëmwelt doduerch belaascht ginn, ass vill méi wichteg. Mir hoffen, datt d'Regierung sech dëser Tatsaach nach bewosst gëtt an net just Geld an déi deier Infrastrukture stieche wäert, déi duerno wéineg um reale Liewe vun de Leit ännere wäerten. Net de Mënsch a säi Wonsch no un. Halen, de Fortschrëtt soll am Mëttelpunkt vun der Digitalisatioun stoen, mee déi ganz Gesellschaft an Ëmwelt muss als Unhaltspunkt fir eng erfollegräich Digitaliséierung am Fokus vun eisem Handel stoen. Ech soen Iech villmools Merci.